Är heleý bolup ýaşajakla, ene-atasy razy, halkyň kefinden çüým ýaşap bilen akla. Indi enemiz Hatije bilen Nebi Ekrem aleýhissalatu wesselamyň jübtlenjek gijesine. Şuny-da biliň, Pygamberimiziň ýaşaýşyndan bir ylym şi. Ýaňy arada bir jowan oglan, kärger oglan gelip bir zat etdi. Men özüm öz akyllygymdan utandym şony etmedigime. Hudaý tagala näme diýýär? Men Kurany Kerim size gaýym edip iberdim diýýär. Heý, gözüň bilen görüp otyň, ýüzlerçe neperiň haýyrlanmagyna sebep bolduň, bizaý derejäň hiç zat bilen çalyşma, inşallah kyýamat güni öňüňden ýalpyllap çykanda görersiň hemmämiz-de şaýat bolarys şonda.
erheleý bolup ýaşajakla en atasy razy halkyň kefinden çüm ýaşap bilen akla indi gel bu gürrüňi gireýli enemiz hatije bilen

Sasan patyşalarda şi şi ýurtlarda fars ýurtlarda patyşalygyň arasynda we ol rum menen uly jeňler bolýan zamanlary ha. Gaýtaýdeýin, indi Pygambarymyzyň mübärek ýigrimi bäş ýaşynda da jübtlenişi mübärek enemiz Hatyja bilen izdewajy şi ýurtlarda patyşalarda rumyň patyşalary bilen uly jeňlere meýdana girilýän döwür girilýän ýyllar ha şo ýyllar. Bir farmandalyň bir daýograk bolsa ony bahylçylyk edip öldürip başga birini goýup gyran jyrany bolup duran uly bir ulukon bir döwletliň gyrlyşyp birin döwri haşa. Ve e, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam de enemiz Hatice bilen cüftlenecek. Şunu da bilin. Peygamberimizin yaşayışından bir ılım şey.

Şemail-i Muhammediýe diýip bir kitap bar. Gaýetüs-sul fi Şemailir Resul. Pygamberimiziň ýaşaýşyny ýazan bir çuňňur-çuňňur kitaplar bardyr. Başyndan aýak oky tamamen sadalykda. Tamamen sadalyk.

Enemiz Hatyjaň maly bilen tijaret edip, Şama gidip gelýär. Kän peýdalar bilen. Enemiz Hatyja heniz o jürek peýdalary malyny görmändir. Bu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam de kudretleri, mucizeleri görýär. He, şu Yahudi bir adam kıygırdı. Her kim başarsa ahyrzaman pygambaryň zenanasy boljak bolsa bolsun haýt diýdi, men muny goýbermäýindikdir. Pygambarymyza sataşypdyr. Agaň Abu Talyba aýt, erti irden meň öýüme bir gelsin, işim bar diýipdir. Agaň Abu Talyba aýt, erti irden meň öýüme gelsin diýipdir.

Ýygnanyp, agym-dönüm bolup geçiripdir daň atýança. Beh, Hatyjaň näme işi bolmaly biz bilen diýipdir. Ertir bolupdyr, Abu Talyp ýekeje özi enemiz Hatyjaň öýüne barypdyr. Fakalet mi wara istetir. Perdäň aňyrsyndan kepläpdir. Ýagny bir utançly kep aýtjagy, haýa bilen, izzet bilen bir kep aýtjagy-da.

Dädeme aýyryldy diýipdir. Agamma diýipdir. Agamy bardy ejaza al diýipdir. Maslahat bilseň diýipdir. Meni Ballyň Muhammedi jüftleseň diýipdir. Meni Ballyň Muhammedi jüftleseň diýipdir. Faqal Abu Talib ya Hatije la testehzi bi. Abu Talib aýdypdyr. Ey Hatije biz ýogalamasa ne diýipdir. Nebi Ekrem aleýhissalatu wesselam eminlik bilen magruw we Abu Talybyň ýetimi diýip-de magruwda. Mekkeýe mükerremede şeýle magruwmyş. Eminlik bilen magruw, ýöne Abu Talybyň ýetimi diýilýärmiş. Hatije diýipdir, Abu Talybyň ýetiminiň gürrüňi we sen Kureýşde Ýakaň belli bir pully a iffet bilen, arassalyk bilen, hi bir han zenana sen diýipdir. Faqalat Belillahu taala sanahu. Aý bu Allahyň emridir diýipdir, men aýdanym et diýipdir. Indi bula Abu Talyp barada enemiz Hatija sözüni aýtdy. Fa arsalat sadiqataha desisen ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakylly, izzetli, şerefli we abyreýli hormatly enemiz Hazraty Hatija Pygambarymyz bu gürrüňi eşitmäkä O tarapdan da ogrynça boýdaşy ki ady Nefise bolsun, şony iberipdir. Barda Muhammede sataş dipdir. Jüftlenmekden çürim dipdir. Bir gulagyndan asyl, bir aýtda goý, gör näme diýýär dipdir. Onuň boýdaşy, enemiz Hatijäň boýdaşy Pygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň huzuryna gelip aýdypdyr. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ma yemnauke en tezevvec Sen näme öýlenmeýäň diýipdir. Enemiz Hatijaň boýdaşy Nebi Ekrem aleyhissalama aýdypdyr.

Düýn çenşenbedi, şenbedi. Aglasaň, gan aglasaň, düýnki şenbe gelmeýä. Tamam boldy indi, gitdi, kyýamatda döwlüp gelmeýä. Gelse täze şenbe gelmeli. Wagt diýerler, geçenden soňam öwrüp alyp bolmaýa. Döwregiňizi gözläň, elli ýaş aşdaýdele bar. Aglasala. Aglasa-la, aglasa-la! Jan Hudaý, meň ýigrimi ýaşym ber diýse-le, birje ýyl yzyna gaýdarlamy? Gaýtmaýa. Wagt diýerleri geçenden soňram, jubran napyzirki jubran napyzir tamam bolýa. Wagt diýerleri sagat baka gadyryny bilip bolýa. Eý, dost, pursat seňki-meňkidir haşmahal. Wagt seňki-meňkidir haşmahal. Geçirema wagtyňy. Diýbolman ýüzünden hatm et. Bir aýdan Remezan aýy gelýär. Eý, Hudaý-eý, Remezan aýy, gijesiniň berekedi gündizinden başga, gündiziň berekedi gijesinden başga, açyk aýdyp bereýin. Rejep aýy şu mahal. Indiki geljek aý Şaban aýy. Ahuly öwýändir-le Rejep aýy. Şaban aýy öwýändir-le. Beýwara hak birem. Ýöne, Rejep aýyň şu durşuny, Şaban aýyň şu durşuny üýşürseň bar-a. Remezan aýyň birje sagadyna-da ýetmeýär. Men size açyk aýdyp bereýin. Rejep aýy ahunly öwýändir-le, hak gürrüň. Şaban aýy öwýändir-le, hak gürrüň. Emma Rejep aýy bilen Şaban aýyň ikisini-de üýşürtseň, Araz aýyň sagat sekiz bilen dokuzyň arasyna-da ýetmeýär bereketleri. Böwder Remezan aýy gelýä. Eý, Kurany Kerim inen aýy! Eý, Gadyr gije şo aýyň içinde! Eý, günde gije tarap okulýa! Günde araza çykylýa! Günde helälik wagt turulýa! Helälik wagt! Allah Taala bilen bendäň arasynda birje gyl ýanykly perde ýok. Birje gyl ýaly perde ýok. O-da Remezan aýda. Işte araza gelýä. Şu mahaldan Kurany Kerim okysaň-a, araza gönünersiň. Seläliňi ýersiň, kamat diýençä keýpidip öýüňde Kuran okaýarsyň. Keýp edersiň. Kuran bilmeýänler näme etýär? Tesbi alýar, aý bäş-alty sany sanap ýatyp galýar. Mesjitde galýar, zatda galýar, turanda ow sekiz-dokuz indi ýurt namaz okaýmaly beýle şeýle. Emma Kurany Kerim bilýänleň ýüze ýüz. Kamat diýýänçä, keýp etdik. Ozal soha ölenine gürrüň etip goýýarys. Aýra bir garaza irräk kamat diý, metjide kärräk jowan ogul-da geler. Bolýa diýýä ozal. Berekella! Kamat diýýänçä Kurany Kerim okyýa. Allahu ekber! Pygamber janyň ruhuny şat etdi. Ata-babasynyň ruhuny şat etdi. Enesiniň ruhuny şat etdi. Özüniň ruhuny şat etdi. Öýüni bereket bilen doldurdy. Şeýtdirip metjide barýar, namazdan soňam wagtyna görä boluberýär. Aý ýüz gezek aýdanlaryn goý ýüz birlinji bolsun näme işgaly bar. Ýaň aradaý bir jowan oglan kärger oglan gelip bir zat etdi, men özüm öz akyllygymdan utandym şony etmedigime. Näme diýse gowy. Karger oglan. Aradaý tamam bolanda Akuljan men bir Kuran okydim şony ejemiň kakamyň ruhuna bagş et diýdi heýlem berekella haçan okydyň diýdim. Onda ozal Kurany kerimi Akulnäzemden hatm etipdim diýdi. Şiil Aradaý eý muň aýdan kefini gözleň. Müň ýyl mundan ozalyň gürrüňi dähä. Bagyşlaň Garaçy oglan türkmen Garaçy diýädi Aku molla dähiline Garaçy oglan, karger oglan, işläp beren oglan. Günde telälikde turamda diýä. Türkmen deslap çaý içýär, soňurrak diseläligini iýýär. Aýaly çaý getirýär diýýär. Nahar getirýänçä ýigrimi-ýigrimi bäş dagy wagt alýar diýýär. Günde bir para okuyjyn diýýär helälikde. Oraz aýda tamam boldy, Kurany Kerimde tamam boldy. Şoň dogasyny etip ber diýdim, gowy boljak diýdi. Eý imanyňa döneýin sen, eý seň berekediňe döneýin, eý seň gabryň nuryna döneýin, eý seň dünýäň Allajan saňa zamin bolanyna döneýin.

Kurany Kerimi Kaýyman Men sizi Gaýym edip iberdim diýýär. Biz ogul-gyzymyz medersä baramyzda, Oguljygyň Gaýym kim? diýer. Men dädesi Gaýym diýer. Diýmeýäsmi? Diýýäs. Hudaý Tagala näme diýýär? Men Kurany Kerim sizi Gaýym edip iberdim diýýär. Keýp edip öýüňizde Kuran okysaňyz, biliň ki Kurany Kerim siziň gaýymyňyzdyr. Gürrüň öwürläp çöwürlemäýin, wagtymda tamam boldy. Iki matlap boldy. Deslapkysy näme boldy? Men ahun jan toýumda bir hoş geçirjek itdim, men toýa geldim ahun gürrüň berip otyr. Ýok, çyn hoşluk şu toýda bar. Ruhuň hoş, ata-babaň hoş, pygamberjan hoş, Allajan hoş, ýüzüň nurly, öýüň bereketli, çyn hoşluk şu toýda bar. Emma hapa toýda, ýüzüň nuruny aýyrýa, kalbyň imanyna zerer berýä, öýüňden bereket aýyrýa, ata-babaň nahoş etýä, pygamber nahoş etýä, Allajan nahoş etýä, gabryň bibat etýä, ahyretyň-da bibat etýä. O toýuň hoşlugy bolmaz. Ikinjisi näme? Günäde-de hoşluk ýok. Palany, ajap, kän nefer dusty bar, sms-leşýä, habarlaşýa. Ýok, şol adam, haram irtibatdaky adam dogasyndan lezzet almar, ybadatyndan lezzet almaz, namazyndan lezzet almar, ene-atasyndan lezzet almar, Mekgesinden lezzet almar, Medinesinden lezzet almar, imanyndan lezzet almar, ýöne palçygy barsan ýanak bolup, Zor leçeniň içinde omrun geçirer, belkim Hudaý Taala ahyr deminde imanyny almasyn, almasyn, almasyn inşallah. Ahyrkysyda Kurany Kerimden irtibatymyzy üzmäýliň, Kurany Kerimi Allahy Züljelal biziň Gaýýymymyz özi goýupdyr. Hemmäňize tüýs ýürekden teşekkur edýärin, şu darganak zamanyň içinde, Äpet zamanyň içinde, bolagoýçylyk zamanyň içinde ahun gürrüň berjekmişdik diýip, edep bilen, hormat bilen gulak asyp durmak, hakykat imanyň alamatydyr. Hudaý Tagaladan çyş ýüregimden isleýän, siziň hemmäňize ejri azym bersin, berer-dem inşallah. Damat dost, sag bol! Allah Tagala saňa ýamanlyk ýüzün kökezmesin! Gum düşsün gyzyl bolsun Hudaý Taala geljek gelin menen içeriň menen dünýe ahyr saadatda saklasyn gözüň bilen görüp otyň ýüzlerçe neferiň haýyrlanmagyna sebep bolduň biza berejaň hiç zat bilen çalyşma inşallah kyýamat gün öwüňden ýalpyllap çykanda görersiň hemmämiz de şaýat bolarys şonda.